Selâm aleyküm sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Kene de Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz. Er kün, elhamdülilâ, bu Allahnıñ eñ büyük nimetidir, oraza tutamız. Ve oraza ile ilgili bağlı olğan meselelerni köteremiz. Ya da bir ayet, ya da bir hadis. Mıtlaq bu kontekste. İşte, bugün men niyet aqqında laf yürsetmege isteyim. Çünki niyet aslında dinimizde eñ esastır, hususan ibadet meselelerinde. Yani er bir ibadet Niyetsiz ibadet sayılmaz aslında. İç sayılmaz anda, iç sayılmaz. Şimdi, buña baqarken bilemiz ki, asıl olaraq İslâm dinimizde bir niyet doğru olması içün eki şartqa uyması kerektir. Bu eki şart nedir acaba? Birinci, bu, İhlâstır. İhlâs degenimiz, samimiylik. Yani tek Allah rizası içün men bu amelni, fiilni yapam. Namaz olsun, oruza olsun ya da başqa bir şey olsun. Baqıñız, mubah da bir şey ola bilir, amma böyle bir niyet olsa, bu amel mubah, hatta böyle mubah olsa, insan artıq sevap qazana bu amel içün. Yani niyetin quvveti bu qadar küçlüdir. İkinci şart ise bu doğruluq. Doğruluq degenimiz ne demek? Yani uyacaq. Nege uyacaq? İki qaynaqa uyacaq. Bu Quran-ı Kerim ve Peyğamberimizniñ aleyhissalâtu vesselâm sünnetidir. İki şart, iki Esas şart, bunı ezberleniñiz, bunı iç unutmañız. Bir şey yapmağa isteseñiz, İslâm dinimizde er daim tüşüniñiz, niyetim doğrudır, menim niyetim muhlismi, samimiymi, Allah rizası içinmi, gerçekten, ya da, Başqa bir şeyler bar niyem, niyetim arasında. İkinci, doğrumı? Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm bunı fiil, emir ettimi? Bunı özü yaptımı? Ya da teşviq ettimi? Ya da sünnette bu amel keçemi? Ya da sahabeler bunı yaptılarmı? Buna davet ettilermi? Diye bunı incelemek kerek. Ve bu suallerge cevap, cevap qıdırmaq kerek.

Bütün ameller, muaqqaq ki, niyetke köre qabul etilir. Ve innema li kulli imri'in ma neva. Ve muaqqaq ki, er bir kişi tek niyet etken şeyine erişecektir ya da alacaqtır. Ve ilâhre hadis. Şimdi ise. Bu niyet meselesini orazağa ketirsek, çünki oraza bilemiz ki, bazı yıllarda yigirmi doquz kün ola, bazı yıllarda otuz kün ola. Bu bir, birinci incelik. Yani bir namaz kibi değil, yani siz namazğa turdıñız, meselâ, niyet aldıñız, niyet ettim Allah rızası içün aqşam namazını qılmağa, niyet aldıñız, Allahu ekber, namazğa kirdiñiz, Selâm aleykum dediñiz, namaznı bitirdiñiz. Namaz bitti. Amma oraza ya da yigirmi doquz kün, ya da otuz kün. Ve orazın belli, er künün belli vaqıtı var. Tañ yarıq kelgen soñdan, şefaq çıqqan soñdan Kün batqanına qadar, aqşam namazğa kirgen vaqıtına qadar. Ondan soñra biz ağızmıznı açamız, iftar yapamız, soñra kene de temçük, kene de oraza, ikinci kün. Yani Namazğa çevirsek, sanki yigirmi doquz namaz ya da otuz namaz kibi kele. Yani, ne demek isteyim? Şimdi, yani, ulemalar islâm dinimizde bu meselelerni tartışırken bunı tüşündiler. Şimdi, bütün Ramazan ayı içün bir niyet alınabilir ya da er kün Ramazan ayınıñ er künü içün, çünki künler ayrı, başı var, soñu var, niyet alması kerek. Ve bu meselede tartıştılar. Ve bu meselede ihtilâf peyda oldı, ortağa çıqtı. Şimdi siz incelikni añladıñız. Ve Allahu Teala a'lem, ve Allahu Teala dağın yahşı bilir, er. Ramazan künü içün niyet almağa kerektir. Çünki ayrı bir, bu hususta ayrı bir Peyğamberimizniñ, aleyhissalâtu vesselâm, sözü bar. Ve baqıñız, diqqat, ne ayta? Men lem yubit-ıs-sıyâm qıblel-fecr felâ sıyâme leh. Ve bu hadis sahihtir, Nesâiy ketirilgen hadis. Kim geceden oraza tutmağa niyet almadı, tañ çıqmazdan evel, şefaq çıqmazdan evel, Falâ sıyâme leh, onıñ orazası yoqtur, diye Peyğamberimiz buyura. Yoqtur, onıñ orazası yoqtur. Onıñ içün racih, eñ doğrusu, Allahu Teala alim, Allah dan yahşı bilir, er oraza künü içün geceden Gecede kelecek künü içün niyet almaq kerek. Niyet almaq kerek. Niyet aslında yüreginiñ amelidir. Yani niyetniñ alması içün bir şey aytmağa keregi yoq. Bu da incelik, bu da müim bir noqta. Aytsañız kederi de olmaz. Bu niyeti şey yapmaq içün, qayd etmek içün ya da bir ifadege ketirmek içün onıñ kederi olmaz. Onıñ içün de kene de keçken vaazımızğa qaytamız, temçik müim olğanını da, ne qadar olğanını da añlayıq. Çünki insan temçike turdı mı, em de bu berekettir, em de niyetini alır.